Nyatsochema. Nyatsochemesesa. Zhambe we. Saka ndo zvatawira panapa isusu. Kutonitora kuti uye uzochema munhu mukuru anenge wewe kufambira kuti chemese. Iwe ukutadza nei kukoshanda kumba kunoda kuendeswa chikafu. Nezuro takatogocha. Watadza nei kungoti amana ndide muriro kumba kuna muriro. Kana kuya uchikumbira dovi zvaro. Dovi riri kokumba ukwata hudi. tadza neiko kotsvaga tsvaga mupurazi rese rinori mupurazi rese rinori ratogara rinori vanoziva kuti iwewe ndiwe munhu ane homwe hwani homwe isingatombonhongeki kana chinhu hwani yakachoboka yako yako homwe haisisina kuboka yabvaruka
iwe shamari uri kunyatsoona kuti munhu watanga tiinaye wataenda unoona

tsvakirai kuno zvayo yongoti kana 20 dollars chikufana ubatai ndindine mwana wenyu andizviritsa inowanikwa aiwa tsano aiwa tsano uri chiisei coin yemogo ora iti ndimboyi ndopandiri kutaura katsano kuti ezvine zvindakaomerwa tsano tsano tsano uzori kubva pamukati vanzadzi yangu kana skadi chiya musana kumbonditengera handichatenga aiwa aiwa aiwa aiwa Kunzi mkwasha mukoko manje mukoko takutotengana nehwawa here? Ai wakusi kutengana nehwawa but ine ndiri munhu ane mkwasha andifanira kunge ndichitambudzika hwawa andizve tikupagadzirisa tiri muzira baba aiwa aiwa tsano aiwa tsano zvochazviite tsano mukwasha mukoko ndokumokoko ndomora chii papa papa tsano apa aiwa tsano aiwa nyuchi dzinge dzimbotsvagawo maruva aiwa tsano tsano manyanya kuchema chema nyuchi dziri kutsvagawo maruva tsano ndikutora nzvadzi yangu

Aswera sei? Aswera yadisa. Ndana bosvika kuseri uko. Kune mumwe anga achida kunoita mamadhiri. Yes, saka madhiri acho na zvinonzi nyatso kuda. Oh. Eh.
Asi nei pressure? Eh. Bonyatso ndizoti pamba kana painini ndikuraramire.
Ah, tanga chiti chikuiwaka musha. Chivaka musha nenzara. zvichaita mai mwana musatye kungoti chete kungoti mamwe madhiri anopedzera adhiri kandi mukuzo
handine ndichemboenda kunotsvaka saka nguva yekutimba garden
zvichanaka mai mwana musatye zvinonaka mwaomo usatye handinzwisise ah, hazvinonaka usatye ende mukuona manje ayewa kamuno kuenda kumba kwenyu sei ayewa zviita kai ndinonyanya ah, manje mukuona kam ndinoshungurudzika ah, musadai tsano ndo akatobva mukusangana navo apa ndikatovataura kuti vanga vachitoda kuda fifty cents ekutenga sikati ndikati achimbomirai haisati yaita chiri kundinetsa chaakundinetsa ndechekuti munganditendeke shuwa shuwa nezita rangu zita rako kuti kutendeka zita rako kutoona kuti uri wrong izvo zvingadai chokuti mhofu zvinozva kuti mhofu hazvibatsiri chinhu kana munhu asina kupe kana dhora rotenga muriro ah, ndo zvitongoripo amai mwana nokuti upenyu hwacho hwakatooma murombo munhu murombo munhu haavigwa ari mupenyu eh mofanira kuti muchifamba fambawo maraini muchingokumbira kumbirawo nekaprete ah tino zvinei

tsano vari kutaurawo zvavo uye uye kwatabva kweke ahana kutomboti pakana sengi zvinhu zvese zvabva zvatondinetsa kuti vari kumboedza kuda kuti chii hmm?
eh, apa apa mari hatina kana sendi vatikona kuti chii eh. vakuru vakare chaiva choti chakachejedza ndo chakatanga
kana uchiti chakachenjedza ndo chakatanga uri kunyatsoti chi nyatsonditsetsenurira ndoda kunyatsonzwisisaweka ndowachenjedza ndachenjedza pakuita sei ona inini mashekero andoita vana hmm. ndozongopedzera ndaita seweso ah, ndopane nyaya yako yekuti iwe uda kuita nyaya yekuti andinozoita mabhebhi hopo ini ndakatoroora kudhara saka tiaita mabhebhi hopo papi ndokana tiwe watambudzike Ah, kutambudzika ukagara muri muvanhu shamai saka uchiita eh, sei murombo munhu anyange akafa hazvireve kuti havigwe eh. inga wani zvinonzi mukwasha mukoko mukoko haupere kunomborwa wani saka naizvozvo hatitombopedzi hazvitoperi kutaurwa izvo ah, mukoko zvavo vati eh. wakamonomboro here ndo patiri kuenda ka pana achitaura kuti zviri munzira zviri kuuya ichauya inguva chete mufana wangu ramba wakadaro eh. but ha uri mumaona eh. zvakaoma zvakaoma ah, ngazvioma hazvo asi zvinooma tiri pamwe chete nemuwangu nemuwangu uyo

garire rombe sara sara nepamba pake neunzenza iwoyo ndaende togarira rombe rakadai aiva kana sarinja Macapuzo! Macapuzo!

Nyatsochema, nyatsochema. Nyatsochema. Nyatsochemesesa. Zhambe we. Saka ndo zvatawira panapa isusu. Kutonitora kuti uye uzochema munhu mukuru anenge wewe kufambira kuti chemese. Iwe ukutadza nei kukoshanda kumba kunoda kuendeswa chikafu. Nezuro takatogocha. Watadza nei kungoti amana ndimburiro kumba kuna muriwo. Kana kuya uchikumbira ndovi zvaro. dovi riri kokumba uku but ahudi tadza nei kukotsvaga tsvaga mupurazi rese rinori mupurazi rese rinori ratogara rinori vanoziva kuti iwewe ndiwe munhu ane homwe hwani homwe isingatombonhongeki kana chinhu hwani yakachoboka yako yako homwe haisisina kuboka yabvaruka yese homwe kubva uku kusvika uku zvekuti munozikanwa murandi rese iri hapana kana takshop inoda kuona vese patafamba chikwereti chikwereti chikwereti mukadzi ogarira izvozvo manje eh? ayewa imbomira kationese tofanira takata balancisa equation first ati ndiwanitora eh saka ndida kuti pala ndanatso kukuonesa iwewe kuti shanda munhu ngaashandi simba mukaka nomuka makuseni oshanda shanda oita sei zvakaramboza mazvimwe ayewa uite nharo ka zvinonzi enda zvinzwa mukuru sezvo wanitora chinzwaiwo kamadhamu eh, pamwe pacho inhauro yekuti murume zvinhu zvenyu zvakaoma toziva but ane benzi ndiani rake pamwe pacho nyaya yekuti munenge muchishotesa saka simba simba manje roda kuti akambopiwawo wanowana simba tikafugidza dzimba matenga ati maona hamuzive zviri kuitika nhamo yengori kwese but nyaya ndainzwa saka mm, chapotiwo ndichibetsera nenichibetserana naye mukomana ndichiuya pane zvashuta tichizama zama kuti wedzera

ndizvozvo haa maita basa eh. madam wangu adzoka pai pai ndikukuudza zvakanakanakainzwaka iwewe dendisina todaruka dendisina todaruka vaisatouya zvinowo zvinotoitwa kuti munhu auye manje iwe wochiswero wotitsvaga chakachisitakura takura takura uda utakurisana iwe toita kana kutsiga Ii tsiga.
Ndobatsirwa nani tsiga. Ayo akutsiga mani dengezera kusemunhu wechikadzi. Atiyo ndoswa yone mari. Handi. Ausikona famba ma. Ya kufara ka. Eh. Tsvaga mari uko. Nai.